Sut fyddwch chi yn defnyddio, wel, sut ydych chi'n cadw yn ddwyieithog wrth lunio cyfarfod cyfar, cyhoeddus? Chi'n chi annerch, chi'n aml. Chi'n pa dechnegau fyddwch chi'n defnyddio mae'n gwneud yn siŵr bod pawb yn deall, ond falle heb golli gafael ar y Gymraeg? Wel, dwi'n credu taw un o'r pethau cyntaf mae rhaid wneud mewn sefyllfa fel yna yw esbonio i'r gynulleidfa, beth sydd yn debygol o fod yn digwydd, fel fod y gynulleidfa yn gyfa- yn yn deall o'r cychwyn natur y cyfarfod, fod yr yr hyn sy'n mynd i gael ei drafod yn mynd i fod yn Gymraeg ac yn Saesneg, os oes rhywun yn yy angen gwybod rhywbeth, ddim wedi dilyn rhywbeth penodol, fod hawl 'da nhw ofyn i fi os ydw i'n cadeirio'r sefyllfa, fel fod pawb yn gwybod beth i ddisgwyl a 'dyn nhw ddim yn cael eu dal gan rywbeth. Dwi 'di gweld gormod o enghreifftie lle ma' rhywun wedi dall- dachre cyfarfod le ma' 'na pobol Cymra'g a s- a di-Gymra'g yn y gynulleidfa, dachre'r cyfarfod yn Gymra'g, siarad am sbel yn Gymra'g a creu rhyw fath o ymateb gan rhai pobol sydd ddim yn deall dim o be sy wedi ca'l ei ddweud, nag chwaith. unrhyw wybodaeth 'da nhw a 'di gweddill y cyfarfod i gyd yn mynd i fod yn Gymraeg a 'dyn nhw ddim yn mynd i ddeall dim byd. Felly, un o'r pethau cynta, dwi'n meddwl, yw fod pawb yn y gynulleidfa yn deall natur a yym dwyieithrwydd y cyfarfod sydd yn eu yy gwynebu nhw. Yym a ma' hwnna'n ffordd, dwi'n meddwl, o wneud bobl yn gyffyrddus achos ma' gyda nhw'r wybodaeth hynny i ddeall hynny yn y lle cynta. Mae'n gallu bod yn anodd wrth gwrs achos yym os ydy rhywun, dwi 'di cael profiad yn hunan le Mae rwy'n wedi siarad, dwi wedi siarad yn yn Gymraeg am am dipyn, a wedyn i fi yn teimlo tensiwn. Dwi wedi cael sefyllfa mewn pentre ddim ymhell iawn o fan hyn, le mae mae bobl wedi dechrau heclo yn Saesneg o'r gynulleidfa mod i'n siarad yn Gymraeg. Felly mae'n, chimod, mae'n cymryd rhywfaint o gadernid i i sicrhau fod y Gymraeg yn para mewn cyn mewn sefyllfa fel yna. Felly, shwt byddech chi'n mynd ati, ddim fel y prifathro yn ail-adrodd popeth, os bydd, os byddech chi yn teimlo bod chi eisiau gwneud y mwyafrif y y cyfarfod trwy gyfrwng y Gymraeg, ond bod 'na gloglawn neu clwstwr o bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, ydych chi yn rhoi jyst syniad iddyn nhw o beth sy'n mynd mlaen, ych chi'n rhoi y cyd-destun yn Gymraeg a wedyn yn yn yn rhoi rhywbeth falle mwy cryno yn Saesneg, neu fyddech chi yn dueddol o sticio at gyfieithu, chimod, air am air beth 'ych chi newydd ddweud? Mae'n debyg taw rheswm i fi 'ma bore 'ma yw fod ni wedi bod yn gwneud hyn mewn ambell i sefyllfa ac felly fod Euros wedi gweld fi'n gwneud e a gwneud e yn, mewn ffordd weddol o um, uh, lwyddiannus, heb i fi styried fod ni'n gwneud hynny ac heb fod ni'n styried chwaith bod ni ddim yn cyfieithu yn hunan. Un yeah. peth dwi does gyda fi ddim o'r cof i fedru cyfieithu yn union yeah. be dwi'n newydd ddweud mewn un iaith mewn i'r iaith arall. Felly Mae hwnna'n amhosib i mi gallu gwneud. Felly, bydden ni'n dweud ar y cyfan fod ni yn siarad yn... Chimod, does dim, does dim um, gwyddoniaeth perffaith i hyn yn agos. Mae rhywun yn gorfod gweithio i raddau ar beth yw dynamic y gynulleidfa hefyd o ran faint sy'n debygol o fod yn ddi-Gymraeg a faint sy'n Gymraeg. Os ydy, wedwn ni'r mwyafrif yn Gymraeg, falle fod mwyafrif be dwi'n weud yn mynd i fod yn Gymraeg gyda rhyw fath o, um, rhyw fath o um, Saesneg yn cael ei dwlu mewn, mewn brawddegau o fewn y Gymraeg. Dwi, dwi'n lyco'r syniad o newid o un iaith i'r llall, bron yn ganol brawddeg a defnyddio um, Sa, sa fi ddim syniad wrth gwrs i'r i'r di-Gymraeg yn, yeah. yn y gynulleidfa, faint, faint maen nhw'n bigo lan o'r math yna yeah. o hyblygrwydd. Achos mae'n iawn i bobl sy'n sy deall y ddwy iaith, Adi. achos maen nhw'n gallu dilyn ffydd y peth. Yeah. Um, ond dwi ddim wedi cael ymateb negyddol i wneud hynna, mae rhaid gweud. Um, ond mae... Dwi, dwi'n ffeindio'n hunan wrth gwrs, a un o'r rhesymau pam dwi'n dwi, dwi licio cyfarfodydd le mae timau bach yn, yn llai ffurfiol na drwy offer cyfieithu yw achos dwi 'di gweld cyfarfodydd gydag offer cyfieithu yn methu yn llwyr yndyfe? Yym dwi 'di gweld cyfarfodydd le fues i mewn achos mae, mae, um, felly bydd rhai pobl arall yn, yn siarad am beth offer cyfieithu fan hyn nes mlaen, ond, um, ond jyst i ddweud o'n profiad i, achos dwi'n gorfod gadael mae'n ddrwg dy fi, dwi'n mynd i cyfarfod yn, yn Gyrdydd mewn munud. Um, Ond ym mhrofiad i yw fod angen hyfforddi y Cymry Cymraeg ar y defnydd o, ar ymwneud mewn cyfarfodydd pan mae yna offer cyfieithu, oherwydd o'n i mewn cyfarfod nos, nos Ioe yn Llanillar, oedd yn gyfarfod llwyddiannus iawn ar, ar uh, ail-agor y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Gyfyrddin, ac oedd offer cyfieithu yna, ac oedd y cyfarfod yn Gymraeg ac yn Saesneg, a fe wnaeth dau ohono ni siarad yn Gymraeg yn unig, dau arall yn siarad yn Saesneg yn unig, ond un cyfrannwr, er fod offer cyfieithu yna, yn newid mwy na lai bob brawddeg o'r Gymraeg i'r Saesneg, a galla i ddim credu fod 'na unrhyw beth anoddach i i rywun sydd yn ddim yn siarad Cymraeg na cael offer cyfieithu a wedyn hynna'n gorfod newid drwy'r amser o felly mae'r disgyblaeth yna i'r Cymry Cymraeg dwi'n credu o ran siarad yn Gymraeg am gyfnod hir ac os ydyn nhw'n dewis siarad yn Saesneg hyd yn oed os oes offer cyfieithu fod nhw wedyn yn siarad yn Saesneg am gyfnod hir yn hytrach nag yn bytio go un i'r llall. Nawr, os nag oes offer cyfieithu, yna bytio go un i'r llall ar y cyfan, bydden ni'n dweud. Ond mae e'n cymryd, mewn cyfarfod dwyieithog, lle mae hanner y gynulleidfa yn ddi-Gymraeg a hanner yn, yn, yn Gymraeg, yna um, chmo, mae rhaid i'r person sy'n siarad, a fi felly, os ydw i'n dwi cadeirio cyfarfod yn enwedig, i i fod yn i beidio llithro mewn i'r Saesneg achos ma' ma' hynna'n gallu digwydd yndyfe bo' chi'n teimlo bo' chi'n gorfod siarad â paw- yy yn yr iaith ma' pob un yn yn yn ddeall a yym a llithro mewn i'r Saesneg. Be' sy'n gallu digwydd wrth gwrs yw fod 'na un neu ddau sydd bach yn fwy anhapus na'r gweddill am yym oherwydd shwt ma'r yym y cyfarfod yn digwydd a ma' nhw'n ymateb yn mwy na lai'n gorfforol i chi, chi'n gallu gweld nhw yn y gynulleidfa yn gwneud hynny a maen nhw'n denu chi i newid eich iaith chi bron drwy hynny. Dwi'n credu o feddwl am biti yr hyn um, sydd yn cael ei um, uh, drafod nawr de, y bore yma, taw y peth pwysica i fi i feddwl am biti yr hyn dwi wedi ddysgu o fynd i'r cyfarfodydd mae le mae'r dynamic yn y ddwy iaith yw fod pobl â'r wybodaeth yma o'r cychwyn ynglŷn â beth yw natur y ddeinameg iaith, beth fydd pobl yn cyfrannu, a a ddim jyst o ran fi falle fel cadeirydd yn yn cyflwyno y cyfarfod a a siarad â'r gynulleidfa, ond hefyd y bobl arall sy'n cymryd rhan yn y gynulli- yy yn y cyfarfod 'u hunan, fod nhw'n ymwybodol pa fath o ddeinameg iaith fydden i'n gobeitho fel fel cadeirydd i'r cyfarfod hefyd. yn yym fel fod bobol ddim yn slipo miwn i'r Ie. i'r i i beth ddigwyddodd tu ôl ni gyda'r prif prifathro ysgol yna. Yym ac felly ma' siarad gyda bobol ch'mo' ma' 'na bobol sydd yn gyfarwydd â cyfarfodydd cyhoeddus yym sy'n siarad yn lot onyn nhw fi'n meddwl am y cyfarfod fues i yndo yn Llanilad Pennoswedd. Pobol profiadol iawn mewn mewn cyfarfodydd cyhoeddus. I fi yn defnyddio'r dechneg gwbwl anghywir mewn sefyllfa fel 'na. Ag felly ma'r rhai onon ni sydd yn siarad mewn cyfarfodydd cyhoeddus, mae angen i ni falle feddwl am biti shwt i ni'n cynnwys pobl yn y, yn y drafodaeth yna a ddim, a ddim um, gelyniaethu pobl i ryw raddau drwy ddefnyddio technegau sydd yn gwneud pobl yn anghyffyrddus. A erbyn nhw felly i holi, chymod, o ran pobl sydd eisiau gweld fwy o'r Gymraeg yn cael ei ddefnyddio mewn cyfarfodydd a falle hyd yn oed llai o Saesneg, ond chi'n sôn am y peryg wedyn bod pobl yn colli mas ar ddeall be sy yn digwydd, ond shwt ma, fel ni, yn neud y pwynt yma, chi'n gwybod, bod, bod ni eisiau cynnal ein broedd a'n cyfarfodydd ni o fewn ein broedd ni drwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly, falle bod eisiau chi ddysgu Gymraeg os eisiau chi bod yn rhan o hynny, fyddech chi'n anghytuno gyda hynny? Wel, chymod be, fi'n credu bod yn bwysig bod ni'n codi um, um, uh, hyder um, a ymwneud dysgwyr hefyd yn ein plith ni, a felly bod ni yn, yn

Ac mae eisiau rhoi'r hyder iddyn nhw i gyfrannu mewn ffordd wahanol, falle, yn y cyfarfodydd yma, le maen nhw'n gallu, yym, yym, maen nhw'n gallu defnyddio'u Cymraeg, maen nhw'n teimlo fod y, y Cymry Cymra-, a, chimod, fi'n, fi'n s- sôn am rywbeth fan hyn, mae pob un sydd yn y gynulleidfa yn ymwybodol o, sef, chimod, y gwendid y Cymry Cymraeg yn, yn, yn methu hyrwyddo a helpu y dysgwyr i ddefnyddio'r Gymraeg yn ddigon da. Ac mae hwnna'n llawn mor wir mewn sefyllfa gyfarfod cyhoeddus, bydden i'n dweud, ble ni'n annog dysgwyr i ddefnyddio'u Cymraeg hyd yn oed ar blatfform cyhoeddus, yy a dwi ddim yn credu bod ni'n neud hynny falle mewn ffordd digon yy bwriadol chwaith. Yym ac ma' hwnna wrth gwrs yn ffordd o gyflwyno taw dim un dim dim dwy garfan yw e yy sef rhai sy'n siarad Cymraeg, rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mm. Mae rhyw fath o continuum fel maen nhw'n dweud. Yym yy bod pobl ar gwahanol le a Yym a ma' ymwybyddiaeth o hynny yn ein cymdeithas ni'n rhywbeth falle dylen ni fod yn yn yn codi yy er mwyn yym fod y fod y yy fod yr drafodaeth yma ddim mor garfanol â hynny. Ch'mod, 'yn ni os ydyn ni'n sôn am gyfarfod ddwyieithog, yym ar hyn o bryd 'sen ni'n gweld hysbyseb i gyfarfod ddwyieithog, fydden ni'n cymryd fod 'na offer cyfieithu yna. Wel, falle dylen ni fod yn ystyried yym creu rhywbeth sydd Reit, dyma beth mae pawb yn ddeall o beth yw cyfarfod dwyieithog, sef mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn mynd i cael eu ddefnyddio ym ym blith drafftlydd. Yym cyfarfod gydag offer cyfieithu yn mynd i fod yn gyfarfod mwy ffurfiol gydag offer cyfieithu, a fel fod ni fod fod ni'n fod ni'n rhoi disgrifiad a pawb yn yn gwybod wedyn o'r disgrifiad beth i ddisgwyl. Yym wrth gwrs ch'mod ma' ma' lledaenu hwnna mewn i um, gymdeithas yn dipyn o her, ond dim ond rhyw arfer a, a gwneud hynny, a pawb yn, a, a pawb yn defnyddio'r un terminoleg i ddefnyddio natur um, iaith um, a defnydd iaith unrhyw cyfarfod. Fi'n credu bod y rheolau yn wahanol mewn, mewn gwirionedd i wleidydd yn gynnal cyfarfod chwaith. Lle mae'r gwleidydd na'n wynebu'r etholaeth bob pum mlynedd a mae hanner ohonyn nhw yn Ngheredigion yn ddi Gymraeg ac felly hmm. mae gwahaniaeth rhwng cyfarfod iechyd Bron Glais a phwyllgor neuadd ddihewi'd. A ma'r amode'n wahanol, a bydden i yn bendant ddim isie gweld pwyllgor neuadd ddihewi'd yn troi cyfarfod dwyieithog byth, tra fi'n deall pam fod rhaid i yym rwbeth iachyd Fron Glais orfod bod yn ddwyieithog. A ma' amode i wleidyddion yn mynd i fod yn wahanol i bobl eryll, fi'n credu. Ydi, ma' hynna'n, ma' hynna'n berffeth, berffeth wir, achos dwi'n gorfod cymryd penderfyniad pan fi'n cael 'yn heclo mewn neuadd llawn, Yym, ddim yn bell o fan hyn, am y ddefnydd o'r Gymraeg, a dwi yn colli 80 y cant o'r bleidlais yn y pentre 'na drw yym drw anwybyddu beth yw teimlad yr cyfarfod ar y pryd. Felly, y- ydi, ma' ma' hynna'n llwyr wahanol. Pan o'n i'n croesawu pobl, byddech chi 'di gosod y nod fan'na yn gwbwl glir, felly yy peidiwch, fi'n anghofio geiriau Saesneg nawr, ond byddwn i 'di gweud croeso yn fawr, yw diolch yn fawr am y gwahoddiad i'r Gymanfa, 'yn ni'n mynd i fod yn dra- trafod effaith yym mewn fido a'r iaith Saesneg ar y cymunedau yng Nghymru, a wedyn bydden ni'n gweud thank you very much Wel, i ddechrau, bydden ni'm wedi gwneud beth wyt ti'n ei wneud. Bydden ni wedi gweud, croeso i chi gyd, this meeting will be about... Bydden ni wedi mynd syth i'r Saesneg fel bod, chimod, bod pobl yn syth yn deall Wedyn, beth yw natur y cyfarfod? Felly, dwi yn, i'r bobl hynny sydd ddim yn deall Cymraeg, bydden i wedi mynd i esbonio natur y cyfarfod yn ddwyieithog, ond yn gynta' yn Saesneg, achos i chi ddim moyn colli, wedwn ni 50 y cant o'r gynulleidfa yn syth, so bydden i 'di gweud yy croeso i'r cyfarfod, a a jyst er mwyn fod y Cymry Cymraeg 'na ddim yn ddim yn yy ddim yn ymateb, ond wedyn bydden i 'di esbonio'n syth yn Saesneg, bydde- bydden i ddim wedi mynd mlan mor hir â ti i ddechre.